Hello thirtute, in zava in chibei vek u le, in lo dam tha em? A channel a in rawn len leh vangin ka lawm a, in hun hlu tak hmanga in lo len a, ka tawng ring em em lo pawhin lo en tho avangin ka lawm a, in hnena lawmthu ka rawn sawi a ni. Hmasa ber chuan chuan vawiina tun tuma ka rawn share duh cheu chu keimaha ka thil tawn hriselna huang lam maw, ka thil tawn leh ka enkawl dan te ka rawn share ve duh a, tangkaipui. te, tlirtu te atangin in lo awm takin tiin ka rawn share ve duh cheu a ni. Ok, mi tin te chuanin mi zawng zawngin rilruahna kan nei. Chang chuanin kan rilruahna te in ang vek lo a, a then chu chhungkaw lam te a ni a, zirna lam te, hnathawhna lam te khatiang kha a ni a. Chuvangin mi zawng zawng hian rilruahna chu kan nei kha chu ih hringnawn ania kha chu a pa ngai a, mahse ka rawn sawi tum zawk tak chu anxiety eh depress te anxiety te khatiang lam kha nei kha chu tak rilru chauh ni lo taksa pawhin a ih tawrh theih loh chin a thlen phei chuanin doctor te hnena in enkawl hi a pawimawh em em a, chuan keipawh ka naupan deuh ka tleirawl Lai atang tawh a rawn ri maw neih kha ka lo nia ka lo hre ngai lo va, i usa ka rawn thlen hnu chauh khan ka hria a, umm Mizoramah khanin ka pa dam loh lai khanin ka nei a, chuan i panic attack an tia maw chu chu vawi khat ka nei, ka nei zen zen lo a awm zen zen lo mahse taksa in a tawrh theih loh zinah chuan panic attack kha i nei a awla rilru hah. lutuk chuanin chuan i enge phenin ka thek lai chuanin kan thaw theilo kan thaw a chham a kan kut te kha enge a khaw nghal maw chuanin i kan thaw kha a rang em em a kan thaw theilo thaw lam ka sawi thiamlo i chuvangin te chuanin in hrethiam anga mahse nei la neilo te tan chuanin e hriatthiam a har em em a a chhan chu sawi thiam hi har a thi tur ang te khan ka in ngai a. a hma chuan ka lo hriat loh avangin ih ka thaw cham a, ka thu thei lo a, khatiang khanin ka lungphu a chawl dawn a niang, ka thi dawn a niang tih te kha thin tih te thinlung te kha ka nei thin a, khatia ka awm lai chuanin chuanin Mizoramah khan vawi khat ka nei a, ka pa dam loh lai khanin se ka rawn thlen hnu khanin khatiang khan ka eh ka awm leh a, chuvangin damdawiinah ka kal dawn ka ti a, keimah khanin ka kal a, Minute panga sawm hnu a kha tiah panic attack maw ka rawn thawk theih thawk pangai hnuah khan damdawiinah ka kal nghal a chuanin doctor te kha ka hrilh a umm lungphu natna ka nei aniang ka tia i Mizoram atangin India atangin i khatih khan ka awm thin a chuvangin ka hlauthawng min check thei em ka tia chuan EKG lungphu e kal dan te khan check a chuanin ka thisen te an la a khatiang khan an check vek a i hrisel tha lutuk i dam tha lutuk mahse I anxiety attack i nei anih kha an tia ka ti kha min explain a eng nge anih awmzia te kha min explain vek a i enkawl dan tur te kha maw ka ti atang chauh khan in ka hria anih chu chuan mental health lam hi mi Hrisap ram ah chuan an ngai pawimawh em em a chhan chu anxiety depression nei te hi i Mizo tawng chuan ka ti ang rilru nat na kha beidawn ah a thlen thei a beidawn na kha mahni in tih hlum na ah duhna thinlunga thlen thei a, chuvangin an ngai pawimawh em em a ni eh sap ramah hian maw chuan i eng nge kan khami a enkawl dan ti mai ila a chhan leh vang chu i a tam ber chuanin naupan lai atanga rilru hah te eng nge tawrh theilo hahna stress maw hetiang khan khati reng renga te te tanga stress neih te kha maw umm. Khatiang te khan a thlen thei a, chuanin em chuan ni tina kan rilru hah na tam khan ka ti khan a inbelh bawm thei a, khatiang khan i panic attack te pawh kha a thlen thei reng a ni. Hee. Rilru hah na tam lutuk chuanin kan i kan thluak te kha kan te khanin a zo lo maw khatiang khan kan taksa khan a zo lo a, khatiang khan i a nia chuvangin a chhan leh vang han sawi tur chu a tam em em a, chuanin. A enkawlna lam khat pawh kha sawi tur a tam a ni. Kan in an loh vek avangin, mi hi kan in an loh vek avangin hetia a bula pa ka sawi tur chu a har a. Mahse keimaha ka experience danah chuanin i ka doctor nih min hrilh dan ang chuanin exer la tha la chuan i hlimna zawng la i nangmah te. Kan hobby kan duh zawng, kan tui zawng te ka tiang kha tih tam a pawimawh a chuan ei leh in pawh kha in balance maw? Ei leh in balance te kha a pawimawh a tia chuanin nutrition kan taksa in a mamawh te kan ei that te kha a pawimawh a chuan enge keimahni min tihlumtu te bula awm kha awm tam kha a pawimawh em em bawk a ni chuvangin ih enge ka sawi tur chu tam mai doctor te atanga ka Thu thu dawn maw ka tiang kha a tam em em a chuan taksa in a zo a zawh tawh lo a enge ih kan tawrh thei loh chin ah doctor hi kal hi a pawimawh em em a damdawi te pawh an pe thei cheu a kumkhua ei pawh a ngai lo kei pawh thlaruk tun eh thlaruk kum khat vel chauh ka ei a chuan in ka ti khan a thlah leh thei a maw kumkhua ei pawh a ngai lo chuan mi tam eh mi then khat te chu an ei rei em em a sawmhnih kum sawmhnih sawmthum chuang te chuan in kumkhua ei te pawh an awm a mahse I damdawi ei duh lo te kan nih chuanin khati pawh khan ei reng pawh ngai lo a, kan ni tinunah khanin enge hlimna kan zawn kha a pawimawh em em a, khati khanin a reduce theih maw a tih hniam theih kan stress te kan anxiety te kha kan rilru hahna te kha i a tih hniam thei anih chu. Chuan. Chuanin i thaw a cham a, i rilru ha i taksa khawng a nih chuan in lo hlau thawng lo la, i nge minute panga sawm hnuah khanin i pa ngai leng a, mahse i i anxiety i thek hnu chuanin kan taksa te kha chau a chhan chu lo khawng vek a, a khawng a kan thaw te kha a a hah em em avang khan kan thaw te a cham avang khanin kan zawi a kan chau a, hetiang khanin mahse anxiety kha mi a thek avang khan i lungphu a chawl lo vang a, A chawl thei lo a, i thi thei lo ania aw, doctor in min hrilh ania chu a nih chu. Chuanin i, mahse rilru hahna kha tiang i neih chuanin enge nangmah ina i kawm ngaih leh i rin chhan i nangmah tihlimtute kha be tam la maw? Chuan i mahni mahni chu doctor te min hrilh danin mah i mahni hlimna zawn hi pawimawh em em a, khatiang atang khanin kan stress kan rilru hahna te kha i a ziah a ni le, khati zawng kha lo ni phawp si a, tun tum atan chuanin i hlawkpui te leh tangkaipui te in lo awm takin tiin ka rawn share ve cheu a ni, ka channel a in lo lian avangin ka lawm a, nakinah lo leng leh zel tur pawhin ka sawm cheu a, chuan. Mi thari nih chuan min lo subscribe a min lo like sak ve turin ka sawm bawk cheu a ni. Tawngkam te pawh ka thiam lo em em a mahse min lo thlir a min lo en ve avangin ka lawm a ni. Inchavaia nih leh bye bye vek u le.